shɛba. O yi bi zooi ka o kaari daŋ to daŋ din diɛm o yi pee n-di o di bee n-tooi dini n-nyɛ dini daŋ baɣiyuli yi ti yina o bi diri daŋ wahala di zooya ka baɣiyuli yi ti ko yɛn doli nira ka m mabihi maa zaa ka bɛ kpa talahi ni di dolila yi zaa yɛn ma ni tooi dɔɣiya ninvuɣ pia niriba ayɔbu niriba apɔin ka nyin ko ka di ti mali nahinda bɔ yi tahali
yɛtɔɣa n bala ka ti chɛ li zali di zuɣu ti tɔɣisirila bia dɔnbu bee a ni yɛn dɔɣi bia ka lihiri o bee ka chɛ ka zaɣa bɛ o ni ka o sa ti o lee sɔhi biɛɣu ninkurigu shɛm baɣisiba ni tooi yɛla ni a bia maa yɛn bahi a paɣa yɛn dɔɣila bipuɣiŋga ni bipuɣiŋ maa mi ti ni ti gari doo di beni, di mi yɛn yila a kpaŋ maŋ ni. Baɣa ni yɛla naan paagi a ba yila a mi gurigi maŋa. A yi kuli bi gurigi a maŋa, a yɛn suhila suhusima ŋun ka doya ka ti wum ni a ba yilila guli ka zaɣila dii kuni ma. N bo a ba yilila guli ka zaɣila dii ma, m ba piridi ŋɔɣu doo ti paɣiya pam ka di ni tiɣili pam. N deei tabili ni nyɛ ŋun wum ni ŋɔ, a gba zaa nyɛla ŋun wum nyaɣisim pam ka di bi zaɣisi ka di na kuli chani pahira. Tɔ amaa saha maa n-lan kani ka yoma ŋɔ ka o yina kamina o ti ya hal liŋgbuŋ. ka o yin kana tamali ka ti ti niŋ lala program shɛli ti ni maa ka soya yaa ni wahala bɛ di puuni n dihi tali nariba zaɣisi ka biɛɣu kulo kam ka o di kanna ti tooi tɔri kahigirili di kana bihi wumsa polo ŋɔ maa ka ti zaha diri di daanfaani to amaa soli waɣa ti zuɣu kpɛ ŋɔ ka saha ku yɛn saɣiti ti yaandi a yi nyɛ vidiyo a nyin shee yɛn ka laaki ka chɛɣu gba zaa kɔmɛnti ka di niŋ wula ka di kpɛna o yuli buɣumla
o yuli buɣumla din ŋɔɣu doo ka o ʒi limbiŋ yiŋa to ka ti kuli zani ka puhi ka paɣi ŋun kam zaa sa kuli doli program ŋɔ bee ŋun kam zaa kuli doli ti page nim ŋɔ maa naawuni yiko ni facebook maa di nyɛla bɔhiri nyɛ baŋda a yi kana youtube maa puuni ka di gba lahi nyɛ bɔhiri nyɛ baŋda saha shɛli kam n baw lan yɛriya ni lala yɛlisim ni yɛri ŋɔ ayi ka n tuma nyɛli di zuɣu a yi kooli naa bɔhima bɔhima ka n da bi kpuɣi di wuhiri a ni ŋmana bela niŋ moo puuni maa amina ʒini bɔhima ka n tuma lee nyɛla dini N tuma ku tooi nyɛ ŋɔ maa ka n tumdi ka ku deei yɔri. To dama n dihi tabili ni tuma ŋɔ yi ku tumda shee yɔri ni ŋɔ shee yɔri diira. To amaa yi lee bi niŋla aadalichi. To dama n nyɛla Still Bender amaa ninvuɣu yino kɔŋko n na mini tima tuma niriba ayi lala ti mabia maa bela America ka yino maa be Italy bani n na mi chɛ ka n lo bi yili gooni pila nima facing wall amaa so na ʒini tuma tuma pɔhim ŋɔ zuɣu ka ku yɛn ba o lana n gba ku yɛli ni chaŋ gba zaŋ tuma maa zaŋ taa ka a gba tumdi n ku yɛn chɛ ka data liɣiri yina ka a niŋ wula ka a lan zaŋ niŋdi binshɛɣu a niŋdi maa n ba pirinima kpɛŋ ŋɔ a di ŋmanila aadalichi bi niŋ zuɣu yɛyi maa n siri bɛ ni na tuma maa n na kuli nyɛla ŋun na kuli nyɛ hali ni zuŋɔ n na tumda din tooi niŋ ka yi lihiri n ba wulan timsim bee yuli maa timsim ni o ni yɛri shɛli maa o mi gba malila paɣaba ni bihi di lihiri o yuli maa ŋun timsim maa ka di ŋmani pumpɔŋɔ ŋɔ ŋun lɛbila kuɣu titali din kuli n tooi pandi yinga zuɣu ayi o gba zaa na duri duri ni tooi kuli niŋ lala binyahari maa zaasa viɛnyɛliŋga zaŋ ti a di zuɣu di lihiri o yuli maa yuli ŋɔ ka shɛba zɔri ŋɔ ka di ŋmanila wuhi nyɛ ŋun ka puhi n ba wula n tuma di lihiri lala lihiri shɛm lihiri dama mi ka mi ayi ayi ayi to ni kuma so kam ni to nyɛ di zuɣu ka taari ni ni kun shɛŋa yi mali di bukaata man yɛn yɛli o mi dɔmi yaa man ku tooi tumli ni ku tooi tumli maa di mi bi wuhiri ni kpamli polo n yɛtɔɣa nyɛri ŋuna nyɛla amala yili ka di nyɛla lintin ka yɛn niŋ Naawuni gafara, ti nyɛla ban beni. Di mi lahi nyɛla Starter Pillars ka a bɔra, ti lahi nyɛla ban beni. Ka di nyɛ Matinima ka a bɔra, ti beni. Ka di nyɛ Continual Pillars, ti beni. Ka di nyɛ Store Building ka a mali ni a niŋ, Naawuni yiko ni, ti beni. Ka di lahi nyɛla a niŋla palli ka yi niŋ gatanima, Naawuni gafara, di zaasa, ti beni. Din dee kuli nyɛ Iron Rocks tuma ka nyɛ tuma ka wula, Naawuni gafara, nyin chaŋ ti mi na pɔhi a yuun taba. Ti namba maa nyɛ 0248. 386666 A nyɛla ŋun ni nyɛli sikirin maa zuɣu to di zuɣu Yandi n nyɛla ŋun mali zaɣa ni WhatsApp zuɣu pam a di zuɣu a yi bɔri ma ninmohi Yandi nyin kpaai ma ka a boli ma WhatsApp bee ka a rikɔɔdi ti ma WhatsApp amaa a yi sabi ma di niŋ ka di nahi ma mina to di zuɣu n bi mi sabbu n yɛra saha shɛli kam zaa sa ma wula mila o ni gari ma ni gari so ŋuna Naawuni n mi o.